apa kwandabva ndichirohwa nezuva ndakanga naamberera kumba pakuita kupisa ama ah, one zuva racho kupisa zvokuti iwe iwe ama ah, one boys ama ah, one ipapa apa unoziva kuti chii mm. momzi kumusha uko ndakatonetsana naye mufeti musi uno paikandifonera ndikati ichitoda imwe mari mm. bcoz zvaitika ndizvo ndakavatumira mari Saka munzi ndakaiti musatenge fertilizer because hakuna ita se eh saka iwo bawazongoita se bawazongoita zvemusoro wabva watenga mm. apa vaperwa futi nemari manje vakutondifonera vachiti wada imwe mari ah. kuvatumire ah, panenge pakaipo unongochitira kubatanidza but handichangowatumira hapana ekutamba ah, unovatumira hanti ndowana mamhocho unenge wakatongofunga kuti mvura ichauya but hakuna kana mvura bebi Ah, but still pakaipa ah, hakuna ah, hakuna pakaipa ma one ah, saka unonge uchiteko kana usiku
inini ah, zvandichita ndichitongoona hangu mamovies angu palaptop pangu ipapa mm, eh. izvi zvandaiita manje ka mm. mashure uku ndaimboona manigerian mamuvi ana rams noa ana mm. van vic ana then uya amboita nadia buhari eh, mai azuke nevakawanda but ndainyanya fara twapfana tumwe tupfupfupi so tutu o tupfupi twanaanzi vana pipi vanhema ndito ya ya eh, ya eh. exactly utu tokuekta tomen jeri utu ah, tomen jeri Eh. Vakaitisa Tomenji. Tomenji andozeri pamakatuni kandida. Ah, pane akazoactor manje paimbwa kamwe kasonga indinakidza so kuti haika kuti. Hanzi Tom Tom Tom I am man mm. Tom and Jerry. Mm. Ufuna gwegwe kamulungu kane manga. Ukabate. Ukakweshe. Ah, Afeyaka. Ah. But mazuva ano manje mm. zvakuita ndezvoti ndakufarira mm, local manje haa local content kuseri oh. eh, haa vemucountries medu vari kurova mazuva ano haa vari kugona uh-huh. zvakaita sana ananijo ana comic elder ne anonzi comic pastor mm. nezvimwe zvichangosumukira zvanzi frets frets donzo eh, nana mai jodina haa vakutraya ana mm. madam boss but manje mazuva ano manje mm. zvimwe zvandaa kunyanya followa hazvo toti kana nguva zhinji ndo zvandenditori mazuva ano zvito ndendi ndakatedzana naholy ten eh, na nyaya dzaholy ten maititi eh.
eh, maititi ka ndoarurira kamazakurira kuti asiochifollow ine maei neantomborizve mukomana anofolawo maititi aiwa bebi inzonzweka maititi ndo ari kurira mazuva ando ari panyanga bo asi urwa ina handidi ka mukomana anofolawo maititi a ah, bebi usadaro kana ibebi aiwa kana ii kana toda zvekutofolawo maititi obva tosiyana nini but usadaro kana ndikutokuudza ndo zvandiri kuda andi wakati zvandiri munhu anofanira kutaura zvaanoda nezvaasingadi but but anditi ingori ingori maititi anondinakidza bebi ubva kwakaenda ujeri mm. Eh. achizobuda chichi mukadzi akashinga uyu maitito haa akashinga ke but kana uchizoti ndo zvaukuda ndoita kana mm. ukuda zvekufollowa maititi inobva wasiyana neni eh, but usadaro pe handitori serious handisi kumbotambe tori ah. serious
papopo unonge watondiomesera because unenda saka zvovharana handiti zvekuteera zvovharana ndezvipi aiwa zvekudanana kwedu but
maitiitika eh. hameno uyo handizoti wakavavengere zvangu but unoziva tichi eh. vano hameno zvavatori vanonakidza oh, urit eh.
saka gara wataura kuti tikuita sei ah.

mira hazvonetsa chii chinonetsa bebi chonziregedza ndochiri mumaoko its fine ini neyoka apa titorina ini chimbochiita zviro zvokufula meti twako hanti vanokunakidza vane mbiri vanewangodhipisawo havisinayo kudhipisawangodhipisawo zvako apa